Uzak aradan soň hemmäňize salam. Köpden bäri tema düşündirmedim käbir ýagdaýlar sebäpli. Indi ýagdaýym boldugyndan belli wagtlarda, belli aralyklarda ýene matematika degişli, geometriýa degişli we uniwersitet temalaryna degişli belli bir yzygiderlikde Ýetişdigimden wideo paýlaşmaga synanyşjak. Ilki düşündirmek isleýän temam statistika. Sebäbi köp ýerde indi soralýan temalaryň biri uniwersitetlerde zatlarda-da orta mekdepde bizde kän geçilmeýäni üçin daşary ýurtda zat okaýan bolsaňyz kynçylyk çekýän bolup bilersiňiz diýip şu temany başlangyç, iň azyndan başlangyç bölegini, ýagny orta mekdepde geçip bolaý, geçilýän, başga ýerlerde geçilýän bölegini düşündirmekçidim. Edil birinji wideony diňe terminiň üstünde durup geçmekçi. Ondan soňkularda-da yzygiderligi datalary toplamak, datalaryň üstünde analiz geçirmek, ýagny ony grafiklaşdyrmak we maglumatlary analiz etmek, ondan soň orta bahalara seretmek we şuňa degişli beýleki maglumatlary yzygiderlikde paýlaşmaga synanyşyp, häzirki etjek bolýan zadym indi şu şu wagtky wideoda türkmençe we iňlisçe terminleri birlikde ulanmaga synanyşdym, sebäbi türkmençelerden anyklygyndan dogry terjime edilendigi hakynda kän bir garantiýam ýok. Şonuň üçin ikisini bile ýazdym. Şu ýerde orta bahana şu ýerdäki ýazylan nemeler statistiki terminler, geçiljek temalaryň atlary esasy. Indiki zadymyz, slaýdymyz Indi sözlük görnüşinde-de bärde gidip biler. Datalar, data diýen zadymyz maglumatlary toplaýan zatlarymyz. Soň esasy ulanylýan zat dat data şeklinde gitýär iňlisçede. Soň variable'lar bar, üýtgeýän gulluklar, näme zatlary toplaýas, bahalar bar, köplükler bar. Bärde dataset, toplum diýip alypdyrlar. Köplük diýibem geçýär. Soň obserwation bar, ýazga almak Population diýýänem populýasiýa bir gözleg geçiren ýerimizdäki toplum. Şo toplumdan belli bir bölegini bölüp alan ýagdaýymyzda biz oňa-da nusga diýýäs, sample diýýäs. Ondan soň datanyň görnüşleri bar. Üznükli, diskret datalar we üznüksiz maglumatlar bar. Hil taýdan we mukdar taýdan diýip datalar görnüşlere bölünýär. Birinji maglumat, ikinji maglumat diýip, başga bir sebäpden bölünýän gruppasy bar. Birinji maglumat diýýäni göni datany özüň toplasaň birinji maglumat bolýar. Eger başga biriniň toplan datasyny ulanan ýagdaýymyzda ikinji maglumat bolýar. Diskret bilen üznüksiziň arasyndaky tapawudy eger matematikadan bilýän bolsaňyz belki bilýän bolup bilersiňiz. Diskret data bolanda bölek-bölek diýip düşünip bilersiňiz. Mysal üçin diýeli, näçe sany okuwçy bar klasda? Diýip, 10 sany okuwçy bar. Biz şu okuwçyny 10 ýarym okuwçy bar ýa-da 10 bitin ondan sekiz okuwçy bar diýip alyp bilmeris. Şuň ýaly anyk san görnüşinde sanap alynýan datalara biz statistikada diskret, diskret maglumatlar diýýäs, diskret datalar bolýar. Birem üznüksiz maglumatlar bar. Üznüksiz datalar bolanda nähili bolýar? Bir zadyň ölçegini alan ýagdaýymyzda, mysal üçin diýeli, bir zadyň uzynlygy bäş santimetr, bäş santimetr iki millimetr we şony näçe kiçeltsek, anyk ölçejek bolsak, şonça kiçi ölçeg birliklerini ulanyp biz iň kiçi bölejigine çenli ölçäp bilýäris. Bu ýagdaýda biz üznüksiz maglumat diýýäris muň ýaly datalara. Soň hil maglumatlary, qualitative data bolanda nähili bolýar? Bir zadyň reňkini, görnüşini, göwrümini, sypat bildirýär-de. Meselem, sary saçly gyzlaryň gruppasy şeklinde. Soň quantity bolanda bolsa san maglumat, ýagny sanlary görkezýär bize. Näçe sany, näçe kilogram we quantity-iň içine continuous we discrete datalar degişli. Quantity, ýagny san maglumatlarynyň içine üznüksiz we diskret san neme datalary degişli bolýar. Başga nähililik maglumat toplanýar? Ýaňky aýdanlarymyz esasy terminlerdi. Bärde-de maglumatlary ýygnanymyzda we saýlanymyzda nähililik terminler öňümizden çykýar? Anketa we gözleg üsti bilen toplap bolýar. Soragnamalaryň üsti bilen, synaglaryň üsti bilen toplap bolýar. Soň Toplama toplap bolanymyzdan soň ýa-da toplamankak ilki nämäni biz anyklamaly bolýas? Nähiliräk grupba bilen işleşmekçi bolýas? Şony biz anyklamaly bolýas. Sebäbi mysal üçin diýeli bir ýurtda on million adam bar bolsa siz on million adama sorag sorap bilmeýäňiz. Ýa-da şolaň üstünde tejribe geçirip bilmeýäňiz. Onuň üçinem belli bir bölegini alýaňyz. Mysal üçin diýeli ýüz adamdan ýa-da müň adamdan sorap, şony ortaça baha diýip, ortaça şu ýurduň ýagdaýy şeýle diýip, karar bermek üçin ulanýaňyz şol alan, toplap alan maglumatyňyzy. Bu ýerde-de dürli-dürli şoň ýalak nusga görnüş, nusgalaryň saýlanma şekilleri bar, sample etme şekillerimiz bar. Ine, şu ýerde, meselem, Stratified sampling diýýän gatlaklaýyn saýlama diýýär. Mysal üçin diýeli men bäş sany şäher bar we her şäheriň belli bir prosendini alýan. Onsoň sistematik sampl yzygiderli saýlama diýýär. Mysal üçin diýeli üç hatar okuwçylarym üç hatar meniň şony birinji hatary alýan. Diýeli her hataryň ýa-da birinjisini alýan belli belli nemeleri barda şoň ýaly nusgalar saýlamagyň usullary bar. we nusgany, saýlan nusgamyzyň, ýagny samplymyzyň ululygam biziň esasy rol oýnaýar. Olam populýasiýa görä. Sebäbi köp populýasiýanyň bar ýerinde azajyk nusga saýlamak biziň alan datamyzyň, çykarjak maglumatlarymyzyň dogrulyk derejesini peseltýär. Onuň üçin hem eger orta goýan işte gipotezamyzyň dogrulygyny anyklajak bolsak, hani dogrulyga has ýakyn şekilde bir maglumat maglumata ýetjek bolsak, onda heme nusga saýlajak nusgamyz, saýlajak nusgamyzyň mukdary we saýlamak üçin ulanjak usulymyz, nämäni anketami, gözleg usulymy, datalary toplamak üçin ulanjak usulymyz hemmesem rol oýnaýar. etjek bolýan işimize görä seçmeli bolýarys. Ondan soň bärdäkileriň hemmesi nämä görä şol nusga saýlamagyň görnüşleri bolup gitýär. Onsoň ýene bir käbir terminler bar. Mysal üçin ýaňky toplan datamyzyň dogrulyk we ýalňyşlyk meselesi bilen baglanyşykly bolar. Bias diýilýär, ýagny ýalňyşlyk meselesi. Näçeräk ýalňyşlyk bar meň eden toplan datamda, toplaýyş şeklimde. Soň bulam ygtybarlylyk diýýäni nä derejede ynamdar, ýagny dogrulyga ýakyn. Accuracy hem bärde takyklyk. Bul ynamdarlyk, bulam dogrulygy bolýar-da. Soň bulam eýýäm nusga saýlamaň bir görnüşine degişli duş geldik bir ýerden tötänleýin şekilde almak. Soň käbir neme zatlar bar. Indi datamyza ýaňky esaslarda topladyk. Meselem toplajak usulymyzy ilki populýasiýamyz belli gözlejek zadymyza görä. Populýasiýamyz belli bolansoň nusgamyzy belletdik. Haýsy nusgany ulanjak bolýas. Nusgalama şeklini ulanjak bolýas. Bu nusgalama nusgamyzyň, ýagny sample-myzyň zady, mukdary näçeräk, oňa-da karar berdik. Ondan soňam datalarymyzy topladyk diýeli. Datalarymyzy toplandan soň näme etmeli? Statistikada datalary eger nädogry datalar bar bolsa düzüşdirip arassalaşdyryp ondan soň tablisalar we grafikalaryň üsti bilen diagramalaryň üsti bilen has göze ýakymly we düşnükli boljak şekilde düşündirmek üçin ulanýas düşündirmeli bolýasda sebäbi göz öňüne getirip görüň mysal üçin diýeli eliňizde müň sany setirden ybarat bolan bir maglumat bar, data bar. Müň adama degişli maglumat bar diýeli. We müň adamyň ýazylan hatlaryny, sanlaryny yzygiderlili barmak bilen yzarlap okap oturmak gaty ýadadyjy we düşnüksiz. Aradaky maglumatlar, baglanyşyklary gurup bilmek gaty kyn. Şu zatlary ýeňilleşdirmek we bir gezek seredeniňde umumy ýagdaýa göz ýetirip bilmek üçin Biz grafikalary, diagrammalary ulanýarys ýa-da tablissalaram ulanýarys. We bu tablissalaryň, diagrammalary, grafiklaryň we görnüşleri bar. Ýaňky ýaly, nämäni görkezesimiz gelýän bolsa, elimizdäki maglumatyň görnüşine görä biz grafika seçmeli bolýarys ýa-da diagramma seçmeli bolýarys. Şuňa degişli nähili terminler bar? Frequency bar, ýygylyk. Ýygylyk näçe gezek gaýtalanýanyny görkezýär. Şu näçe gezek gaýta, bir belli bir datanyň, mysal üçin diýeli, bir klasyň içindäki okuwçylaryň boýy diýeli segsen Bir metr segsen santa ýetýänleriň sany bäş. Bir metr elli santa ýetýänleriň sany on. Şoň ýaly şo ýerdäki bäş, on diýip görkezýän zatlar meniň şol bahanyň näçe gezek gaýtalanýanyny görkezýär. Biz şoňa ýygylyk diýýäs we şu datalary biz tablisa görnüşinde ýazyp alýas. Ondan soň group grouped data bar, toparlaşdyrylan maglumat. Mysal üçin diýeli, aýak razmeri Otuz bäşden otuz sekiz aralygynda bolan adamlaryň sanyny men toplaýan. Soň otuz sekizden başlap kyrka çenli ýa-da kyrk bire çenli bolan adamlaryň sanyny men, aýak rozmerleriniň sanyny men toplaýan. Indi bäş sany adamyňky şol aralyga degişli. Eger belli bir aralyk berip, Şol aralyga degişli maglumatlary toplap, şolardan bir tablisa döretýän bolsam, oň ýaly görnüşdäki datalara grouped data diýilýär iňlisçede, ýa-da toparlaşdyrylan maglumat, türkmençe. Ýok, eger ýeke-ýeke toplaýan bolsak, meselem diýeli, mysal berýän-de, Bahasy bäşlik bolan okuwçylaryň sany, ýedi sany. Bahasy dörtlük bolan okuwçylaryň sany, dört sany. Şeýle hatarlanymda, men hiç hili aralyk goýamok. Her ýagdaý üçin maglumatlary toplaýan, ýygylygy ýazýan. Bu ýagdaýda bolsa olara ungrouped data bolýar, grupplandyrylmadyk, toparlanmadyk maglumat bolýar-da. Indi ýaň meseleme näme diýdik? Aýak razmer üçin otuz bäşden otuz sekiz aralygy diýip baha berdik we otuz sekizden kyrk bir aralyk diýip. Şol aralyklara men class interval diýen, ýagny toparyň aralygy. Onsoň toparyň giňligi näçeräk giňlikde berilýär? Meselem, şu ýerde üçden gitýärdi. Top ondan soň ortaky nokat bar. Ortaky nokadam muň muň men he hemmesiniň bar ya ýeke-ýeke hasaplanyşyny, nähili zatlar gelýänini soň nesip bolsa indiki wideolarda düşündirmekçi. Orta baha, orta nokat diýip düşünip gidiň şu wagt. Soň üstünde duranymyzda has düşnükli bolar, tablisalaryň üstünde. Sütün diagrammasy, bar çartlar, bular sütün şeýle bulary çyzyp çyzyp görkezerin wagty gelende. Paý çart diýenim towalak tegelek zadyň üstünde çyzyklara bölünip görkezilýär. Histogramma bilen bar çart meňzeşräk. Biraz tapawutlaryny wagty gelende düşündirerin. Bular grafikanyň görnüşleri çyzykly grafika, scattered graf diýem dargama diagramma men käbir nemeleriň türkmençesini şu wagt görýän. terjimelerine. Soň ýygylyk poligony diýýär, köpburçlugy diýýär, birem wagta görä üýtgeýän, bulam birazjyk çyzyga meňzeş grafika. Başga näme bar? Ýene bir esasy terminler orta bahalar bilen baglanyşykly. Ine, o biziň esasy datamyzyň ortaça ýagdaýy nähili, umumy alanda? Sebäbi şu ýerde seretseňiz, iň kiçi baha-da bolup bilýär, iň uly baha-da bar biziň elimizde. Indi hemmesini göz öňünde tutanda orta bahamyz näme? Mukdar taýdan hatarlanymyzda, hatarlanymyzdaky ortaky baha, iň köp gaýtalanýan baha, bu orta baha bilen meňzeşräk manyýa gelýär. Aralyklar maksimum bilen minimumyň arasyndaky näçe çärek açyklyk aralyk bar? Soň çärekler bilen baglanyşykly bu çärekler çärek aralyk nirde ulanylýar? Ýeri gelende bularam düşündirip geçer. Bulam diagramma degişli. Guty diagrammasy bulam esasy Data science, machine learning şo ýerlerdäki statistikalarda gaty köp ulanylýar. Dogrulyk zadyny, accuracy, ýagny takyklyk derejesini ölçemek üçin seçilende, grafiklaşdyrylanda dataň ýagdaýyny, maglumatyň ýagdaýyny görmek üçin ulanylýan grafiklaryň biri. Bularam ýaňky çärekler. Şu ýerdäki interquartile range üçin ulanylýar. Çärek aralygyny hasaplamak üçin ulanylýan bölekler. Median Bu ýerdäki medianlar näme? Meňzeş. Biram outlaýerler we adatdan daşary bahalar. Ýygylyk bilen baglanyşykly terminler. Ýygylyk dykyzlygy, ýagny mulam belli bir formulasy bar, nähiliräk hasaplanýar. Ondan soň jemleýji ýyglyk. Bulam belli bir ýere çenli bütin ýyglyklaryň toplumy. Grafikasy, bulary sektor, proporsiýa, göterim, bularyň manylaryny belki bilýänsiňiz, ýeri gelende ýene-de mysalyň üsti bilenem durup geçeris. Ikitaraplaýyn tablisa, korrelasiýa, baglanyşyk. Iki sany tapawutly datanyň bir-birine nähili täsiri bar? Oňyn, oňyn däl baglanyşyk şeklinde, pozitiw, negatiw şeklinde gitýär. Ýa-da käwagt baglanyşyk ýogam bolup bilýär. Mysal üçin diýeli, Nahar iýsem, semreýän diýeli. Iýmän, iýmäni artdyrmak kilonyň artmagyna sebäp bolýan bolsa, diýmek, pozitiw korrelasiýa bar. Eger tersine bolsa, meselem, diýeli, maşynyň bahasy ýyl artdygyça aşak düşýär. Biri-biri bilen baglanyşykly ters korrelasiýa bar. Eger hiç bir baglanyşyk ýoksa-da, baglanyşyk ýok bolýar. Iň gowy laýykçylyk, Bu bulam ýaman köp ulanylýar statistikada line of best fit diýip. Ortadaky e, neme çyzyk çyzygy tapmak üçin ýani orta baha üçin bulam şu manyda ulanylýar. Model class ýaňky mod bilen baglanyşykly gruppaly ýani toparlandyrylan datalarda ulanylýar bu da. Ondan soň bular has nemelerde ulanylýan orta näme diýeýin, orta mekdepden has ýokarrak ýagdaýlar üçin, meselem, machine learning ýa-da deep learning ýalyk data bilen baglanyşykly işleýän ýa-da statistika bilen baglanyşykly işleýän adamlaryň ulanýan terminleri bolup biler. Takmynan baha ýakynlaşdyrylma nähilek diýen, mysal üçin diýeli, ilki bir çaklama edilýär. Çaklamany nädip alýas biz? Takmynan hasaplap alýas. Şoňa estimated diýilýär. A soň takyk tapyp bilmänimiz üçin, sebäbi statistika bize anyk şoň şu jogaby şudur diýenok. Belli bir datanyň orta bahalaryny alyp, takmynan şudur diýip aýtýar. Onuň üçinem biz ýakynlaşdyrmany ulanýas. Ym, başga näme bolup biler? Bulary ýaňky zatlarda görüp bileris. Ym, belli bir aralyk bar. Ym, näme diýilýär oňa? Men şu wagt edil türkmençe nädip aýtjagymy bilemok. Ym. Meselem diýli segsen bäş prosent dogruça dogrulygyna men segsen bäş prosent dogrulyk aralygyny berýän. Şoň bilen baglanyşykly bu aralykdan tapmak ýa-da daşyna çykyp çaklamak ýaly. Paýlanyş nähili meň datam dargan şeklinde. Simmetrik bamy, egrilik bamy, haýsy tarapa sagamy, çepemi. Muny iň soňunda, tema iň soňlarynda görkezmekçi bulary. Trend, tendensiýa diýen galýamy umumy manyda baha, peselýämi, arada bulut patternam neme belli bir yzygiderlik bir neme gaýtalanýan bir ýagdaý bamy. Mysal üçin, diýeli her ýazda morožneniň satylma bahasy, ýagny mukdary artýar we her ýyl şo zat gaýtalanýan bolsa, şo zatlara biz pattern diýýäs ýa-da trend ýokaryk galýar şo ýerde ýa-da soň aşak düşýär ýaly. Bularam setir sütün diýip gitýär. Bu sebäp tablisany ýazanymyzda ulanýas. Jem burçlaram grafiklarda ulanýar. Soň klaslardaky ýygylyk diýip terjime edilipdir bärde. Bu günlük şuň bilen gutarly. Nesip bolsa indiki wideoda göni statistikada statistikanyň da detallary bilen, ýa terminleriň has detallary bilen düşündirmekçi nesip bolsa. Häzirlikçe sag boluň.